nhasi ndoda kutaura nenyaya yelanguage ndoda kutaura nenyaya yetinoti pachirungu yo venecular this is something that really um, takes me back ndichinoona vamwe zvavanoita mamwe marudzi what they do ndinoona vanhu vakafanana nevechiasian vana vavo vanoenda kuchikoro kwavanonotaura chirungu vanonodzidza vamwe vanodzidza zvakanyanya vamwe vacho machiremba mascientist vatinoona vamwe mameno madhigiri avanoita asi kana vaenda kumba kwavo vanotaura nelanguage yavo vanotaura chirudzi chavo kana vane vabereki vavo vanotaura chirudzi chavo iyi topic inonetsa kurudzi rwangu inini rwedu isusu rwemazimbabweans tinonetseka nenyaya iyi nekuti isusu vamwe takakura tiri kucoronel rule tikagofunga kuti kutaura chirungu ka ndokuti tinzi takaenda kuchikoro kana kuti kana takaenda kuchikoro kwacho takaenda kuzvikoro pane zvimwe zvikoro zvainge zvainzi ndo zviri pamafirst class here hameno kuti zvainzi chii zvikoro zvekudhara zviya zviya kwainge kune varungu sort of nguva yedu vozobva varungu vaye vaye kozongonzi haa chikoro ichi chaa ndichepamberi ndichepamberi chepamberi saka kwaendawo vana vanenge vachinzi ndevekumbaye vane mari you know saka vana vavo manje vaibva vataura chii chirungu saka nevabereki vavo futi vakasvika kumba vanotaura chirungu asi kutaura zvekuti tiri kudiaspora ah, ah, ndikutaura zvevanhu vari kuzimbabwe saka ivavo vanhu ivavo vane mwana ari kutaura chirungu vari kuzimbabwe vari kureva kuti chirungu chiri nani kupfuura chirudzi chavo nhaika tochibva ndochiti zvimwe kuda vari kuzimbabwe vari kuzimbabwe ko vari muno mudiaspora mwana wako anobva kuchikoro kwaanga achitaura chirungu ouya kumba uchotaura futi chirungu newe ukataura naye chishona iwe upindura nechirungu ukakanda izwi rako rechishona nditoriwo plate iye anodzoka osvika kuti yes mam i've brought the pot for you i've brought the plate iwe hausi kugadzirisa ipapo kuti mwana wako iwe wataure chirudzi chako iwe rurimi rwaamai mwana wako ari kutamba achitaura chirungu ndoda kumbokuudzai ndoda kukupai chingano chidiki diki chandichakuudza chandichangokusiirai kwanhasi naika uh -huh. paive apo nemai vakaye vanga vane kamwana kavo kamusikana kaitaura chirudzi chavo kana vadzoka kumba amai vake vaikaudza kuti kana wasvika padhoo iri ka pana apa panotaura chirudzi chedu saka mwana uya aitozviziva kuti akabva kuchikoro anosvika padhoo pari kutaura chirudzi chavo zvinhu izvi inini ndakazviona zvakabatsira nerimwe remazuva nekamwana kaya kamwana kaya kaenda kuchikoro kunoitwa kachisaidzirwa nevamwe vana vachikarova vachikabata bvudzi kamwana kaya kana kakudzoka kumba kanodzoka kari miserable ndikuti kakandwa kanga kachikandirwa bhutsu kachikandwa kachikikakikwa nevamwe maticha vaye vaye vasingambozvichirinidza kuti mwana yano anoitwa sei anonzaro kana maticha vaye vaona kuti mwana yaye ari kusaidzirwa saidzirwa vongoti stop it Stop it, unokoza zvechirungu ka izvi. Asi mwana kana adzoka kumba, hembe inodzoka yakadai, yakarembera. Pamwe adzoka kumba, vhudzi ranga raambe nga akasungwa na mai vake rodzoka ra ra ra ra raita shebe. Amai vakubvunza, "Ko chiiko? Mama ndinorohwa kuchikoro." Ko chako anoti chi? Havana zvavanotaura, vanongotaura kuti mirai musarwe. Saka mwana aidaro mazwi ese kusvika mai vake vamuudza kuti inzwaka. kubvira nhasi ukatsvaidzirwa nemunhu iwe wotsvaidzirawo akakurova iwe wodzosera nekuti iwe hausi kupomba bhasikoro ka unofanira kudzoserawo saka mwana uye akaenda kuchikoro semazuva ese vana vaye vaye vaimudaro vachimurova vachimusaidzira havana kuziva kuti musi iwoyo ka mwana uye akava necourage yekuti achadzosera saka mwana uya akaita sei akarohwa ndobva amutorawo murume uya mwana uya ndobva amurovawo tichavawa zvona zvikanzi ah, hakuna kuti chakana kurovana asi mazuva ese pairohwa mwana uyo ticha vaingoti ah, stop it don't fight naika saka musi uyoyo mwana uya uya akamurova akadzoserwa zvine simba because mwana uyo akanga apiwa simba nana yake kunzi ukaona warohwa ka iwo hawasi kupa mabhasikoro dzosera mhm ticha vakanyora tsamba vakadaidza amai kuchikoro kuti mwana wenyu anorova vamwe anozodii anozodii ticha havana kunyora kuti mazuva ese airova mwana uyu iye aizviona zvake amai vaye nemwana wavo vakati chinzwa kaiyo tadaidzwa kuchikoro wanziwo wakarwa nevamwe saka chinzwa patichaenda kuchikoro iwewe neni tichataura chirudzi chedu naika kana tataura chirudzi chedu tozodzoka totaura neava vanoda kuti tinzwe kuti nyaya yacho yakafamba sei hmm? saka vakaenda kuchikoro sekudaidzwa kwavakaitwa kunzi vauye kuheadmasters chakuti kune meeting yekuti vataure kuti mwana wavo ari kuti ari kurovana nevamwe kuchikoro but rakanga richingori zuva rimwe chete rakadzorerawo mwana airohwa mazuva ese mistress havana kumboita hanyaya nazvo saka nemusi iwoyo manje zvakaitika vakaenda nemwana wake kuchikoro vakasvika kuchikoro zvikanzi ehe mwana wenyu atazoona anorwa nevamwe panapa saka tati tikudzidzisei kuti ndozviri kuitika nemwana amai vakati ah, regai ndimbotaura nemwana wangu ndinzwe kuti chii chiri kuitika vakataura nemwana uyo nerudzi rwavo saka vakamubvunza mwana chii chakaitika mwana akataura ndakarinzai ndikazonzai ndikazonzai ticha pavakati vati aiwa madii kuti ade chirudzi chatinonzwa amai vakati um tinonzwisisana zvakanyanya kana tichitaura nerudzi rwedu saka vakataura nemwana mwana akatsanangura zvakanga zvaitika ivo vazodzokera kui kuchirudzi chavo chatichauyika chikoro chinotaurwa ipapo ivo vachitanga kutsanangura kuti mwana wangu ati anga achirohwa mazuva ese mudzidzisi maamuripo muchimuona zvenga achirohwa muchingoti amusarwe ah, kwaizvo zvamazondinyorera inini tsamba yekuti ndinofanira kuuya pano kuzotaura nezvemwana wangu kweva amai vane mwana uyo arohwa vadiiwo kuuya tanzwisisana kuti chii chiri kuitika nevana saka munoona zvinobatsira kuti situation yakadaro inobatsira mwana wako zvikuru taura rurimi rwaamai vana vedu ngavadzidze rurimi rwedu musaite vana vekuti kana vaenda kuafrica vanochikotanga kunzi havataure chirungu vana vechirungu ava avana vana vechirungu vedu weka inini zvangu sagogo nhasi kudai so inini ndiri kutaura ndinoda promotion yerurimi rwedu kana chiri chindevere mwana wako ngaadzidze chindevere ataure newe zviri fluent kana asvika kumba kana iri shona kana mwana wako asvika kumba ngaataure shona zviri fluent because zvinozobatsira rimwe zuva ndinzwisisei kuchikoro tinoziva makaenda fani tinoziva makaita madhigirii fani mm, asi ah, mwana wako ngaadzidze rurimi rwako mwana wako ngaadzidze kuti munotaura chirudzi chenyu kana muri pamwe chete uchazoona kuti mangwana zvichakubatsira sei nerimwe remazuva uchazozvifunga kuti amai veye vakambotii musi uya bcause zvichabatsira iwewo zvigobatsira mwana wako zvigobatsira futi situation dzimwe so dzinomuka mukati meupenyu ka dzinonetsa dzimwe nguva you know situation iyoyo kana ikauya pamuri pauri kandi pamwana wako iye asingagoni kucommunicata newe nerurimi rwako mm. amunoti panonetsa ipapo kana achicommunicata newe at least mune nzvimbo yekuti muchataurirana ka kuti unoziva kuti chii kandi tasvika apa ka unoti zvakati kandi zvandataura izvi hazvitaurwa apa zvinotaurwa zvakati handiti but muchitaura nerudzi rurimi rwamunonzwisisana imimi kwete kuti munoda kutaura chirungu e chirungu chinodiwa fani e tinotaurawo chirungu fani takaenda kuchikoro fani takazoita madhigirii fani asi tadii kupromotawo rurimi rwedu ngatingotaureiwo chirudzi chedu vana venyu ngavadzidze chirudzi chedu chingave chindevere chingave chindau chingave chishona chingave chikorekore chinga e inini vana vangu ka vanotaura shona nhasi vakakurira kumaraini iko kunobva tavanotaura shona nanhasi ndikanga ndasvika pavari vanotaura shona ndiniwo uyu ndaambuya ndinozvifarira but ndinoona vana vavo vanodambudziko iroro havagona kutaura shona saka nei vana vanguwo zvakare ndiri pashamhu kuti vana vavo ngavadzidze rurimi rwangu inini e eh, nirambo yava vanotaura chirungu asi vari vana vavo ngavadzidze rurimi rwedu tisheyarane subscribe to my channel taurai rurimi rwaamai